Sokam ŋun be Europe ka binshɛɣu yi niŋ, you have your right to have lawyer ka lawyer ni tooi fight zaŋ zaŋ ti a. Bee a'a a yi be Italy bee Germany ka di nyɛla ka di maa babi ti a gbana ka a tegi decision shɛli ni a bɔri ni a move to any country whatever is very common. A mali anti yɛn qualify paai shɛli ka bɛ ni tooi ti a citizen passport. Ka a mali right na ni to invite a paɣa na bee a ni to zaŋ a bini a, you have all that right. A yi be nin polo a binyɛri maa di bi tumda. N ti luna bee n ti nyɛ daŋa. Balash, a ka any benefit. A mi ni be nimaani maa ka tumdi tuun shɛŋa mahi zaha, there is no impact Encounter a document ka di wuhi ni kadama you are in Europe, you are working and you are paying your tax, a ti niŋ ninkurigu bee a ti chaŋ pension, a ni nya binyɛra ka zalaa binyɛra maa di bi counter a. A zuŋɔ ten years ka a gbubi gbana ka n yi ti kana ti paai na zuŋɔ m min a ti zaa nyɛla yinsi n kana. A yɛn kana Iceland a ku tooi da ticket maa only in Konko because di bi pahi Europe puuni, di nyɛla Shingen. So a yɛn kana ni a lahi daai ticket maa in and out. A yi kpɛna in maa out maa ka a chɛli ka di bahi yoli. Paana di nahin shɛli That was one of the crazier weather I have never seen in my life. A nya binshɛɣu din daa ti yɛn zaŋ ma zaŋ kpɛhi tankpaɣu kɔhibu puuni ni daa kana ti be Switzerland maa. Bushɛm ka polinsi maa ni koogi lala anzɔ maa ka o bi lan kpuɣira. ka n ti yɛn nya ka pɔli ni ti pɔ n-kana ti ko n-tooi yuma yim yimbu shɛm. Nimaani maa ka n baŋ ni decision shɛli ni teegi from Germany ka zaŋ kana maa, ka n yuri li m-bala maa baɣa ni yi ti na in future din kpɛhi ma yɛla ni, ka n teeki decision ka move forward. Paɣila ni daa kana ka n zo maa, Ka o ti yɛli ma ni kadama bia maa ni niŋ ŋɔ maa, nimaani maa quickly ka n chɛ ka n senses ti ma din zani n tu niŋ work fast ka bi niŋ yolitiɛm decision shɛli beni you have to take it ka bi pari li a ni tan regret it. Subscribe Sweet African TV believe me there's a lot of good benefit from Sweet African TV the quality of the stories.

maa tɛkit shɛli din yɛn zaŋ o zaŋ chaŋ Kaali. N kamina ti shee Kaali Jungle. Di mi life nyɛla try your luck. Yi ni tooi sɔɣi kpɛ train puuni Yen chaŋ ti gbaagi waya maa ŋmahi n soɣi chɛ train puuni. Kaali! A ni tooi chaŋ ti chɛki France jungle kaali. A ni chɛkila a ni nyari video nima on YouTube niriba ni dolila a loori maa shem n kperi UK so that that part maa n chɛli zaŋ na ti a ni yɛn ma maa niŋ a research a ni nyɛli. Lala life maa puuni ka ti siragi la hali a lot of community ka ti mi ni zaa ni ku laɣindi ŋɔ. Ka niriba ti baŋ ni Ghana nira n-nyɛ ma, gbansabinli nira n-nyɛ ma, ka niriba kanna n sani nimaani halli ka ti mabihi Dagbamba shɛba ka n-ti receive ba nimaani. Ka Naawuni mi ni a niŋ binshɛɣu din nyɛ yi nya yi zaɣ bɔb yi chaŋ ti try, yi nya yi ninvuɣ ti yi chaŋ ka yi ti try ŋun niŋ din nyɛ kaman loori ni ka yi yɛn sɔɣi zaŋ kpe driver maa bi mi n-nyoohoi yi zaa ni yi kpe ŋun yɛn lock ya. Man daa nya ninvuɣ so ŋun yɛn zaŋ o loori ŋɔ di chanila yooki ŋɔ ŋɔ yaŋ ka di yoogi a lot of people a lot of people man n yoogi ka ti chaŋ Somalias, Eritreas eh Sudan nima to West Africa Ghana mini Nigeria ni daa bi tooi zoori nimaani n-ti at that time maa 2014 2015 din tam ka former Prime Minister Boris Johnson ŋun ku shii ŋɔ o kana nimaani ka ti mini o ka ti meeti taba different different nationality o ni daa na niŋdi o campaign o nyɛli through border maa ka o meeti ti zaaha nimaani to the extent that n daa bi wum ni French French language ŋɔ maa ka che n ŋun di be Canada media say because n ni kuli diri ka mini diri fiila ŋɔ I was good that ka di nyɛla binshɛɣu kam din kuli niŋ kaɣibi n bɔri ni n kpaɣili video bee n ŋmaari picture because of di naan shɛli zuɣu ti be nimaani polinsi ni niŋdi ti shɛm yiya maa ni ti taai buɣim binshɛɣu kam din go yiri on Night Market di din puuni zaa ka n ŋmaari di vidio nima din yɛn chɛ ka di nahi shɛli ka n ti zaŋ wuhiya ka zuŋɔ ni yɛri ŋɔ. Nimaani ka ti ku beni laa hali one man zaŋ chani two man time. True ti ni be nimaani ka niriba pam beni ka di nyɛla ti yi chaŋ opportunity maa ni yi kana ti zaa ku tooi chaŋ. M ma ni yɛn sacrifice m maŋa ka ban kpalim maa ka bɛ chaŋ. Ti ni tooi chaŋ ti paai luɣ shɛli polo ka di nyɛla Kadima Carter ka ti yɛn zaŋ zaŋ ŋmahi waya maa. Paɣiba ni bihi ka di niŋ maa zaa ka n create la opportunity maa ka bɛ kpe. Because yi kpe train station maa din ŋɔŋuna yi yɛn maai la yi maŋa. Opportunity maa nyɛmi train maa ni yi ti yɛn yiɣisi maa nyɔ na ku yiɣisi ka o naba maa bili na kara kara ka ka i di guura dɔn te tiri ma o zuɣu maa bela kan tiŋa ka i di nyaɣira. Yi mi ni nyaɣiri shɛli ŋɔ maa di nyɛla atakuleta shɛli din kpuɣiri loorinim kɔŋko din nyɛ flat body n-nyɛ li. So a yi o na ku yiɣisi France maa mi o yɛn yiɣisi bee m-piɛbila horn maa pɔɔhisa Di za yi baŋ ni o yɛn yiɣisim maa, ka naba maa ka di movira pag. Yi mi zaaha nyila zuɣu maa ni chani luɣ shɛli polo maa, UK ka o chani maa. O mi ku yiɣisi, o yɛn kpɛla Kɔtiŋa, 30 minutes o yi UK because between Kaali maa Teeku doya bɛ sunsuuni France mini UK ka bɛ niŋ biriji n-niŋ ko tiŋ la hali n-ti yi nimaani. Di zuɣu train maa ni ku yiɣisi ka yi ku yuun ku yiɣisi maa ka yi dii gɔhira kpɔrikpɔrikpɔrikpɔri yɛn tooi paagi ninvuɣ pihita ninvuɣ pihinahi kɔbiga. Hali ka pumpɔŋɔ UK ni ti baŋ bɛ ni receive refugeesinima maa shɛm ŋɔ maa, ka bɛ bo liɣiri n-zaŋ ti France ka bɛ pa niŋdi fence wall m-block loorinima maa. Soli di bɛ yɛn chana train maa kpɛrimi ka naan che ship din nyɛ zaɣ titali n-gba ʒiri niriba chana 24 hours every minute. So di mi gba zaa traffic ni gbaagi Kpɛ ka a ti jɛmp kpɛ loori maa puuni n-che o li France laa bɔda maa ka a yɛn nya one side France maa oo ka bɔdanim nyɛ di be yin ʒiya ni no man's land zaɣ yindi. Kaman train maa ni ku kana kom maa ni o ti kpe o yɛn zanimi France n-yi pa bɔŋɔ ka bɛ cheeki ka o chaŋ no man's land maa n-lan move n-lan zani UK nim gba ka bi chɛki ka o naan chaŋ ti kpɛ ship maa puuni bee train maa puuni laa nyɛla ka niriba escaper li n kpɛra just because of surviving. Nimaani ka n be laa halli n ti nyɛ opportunity n kpɛ UK ka bi gbaai ma n deport ma back to Italy because gbana shɛli din bɛni sani nyɛla Italy. Din tam maa mi bɛn bi acceptira because di yi niŋ ka di nyɛla a ka gbana no problem bɛn che a ka a di tim UK. A mi ni mali gbana a ni mali tin shɛli gbana maa especially Italy ka bɛ labisi ma na Italy ka mi mi ni yɛn niŋ shɛm ka n zaŋ maŋa n lan domin gbana daa be back. jɛngili maa because n daa ka niriba sɔɣiriya bi gbana Italy eh France maa bee ka o zaŋ zaŋ ti so pɔi ka naan chaŋ bari n daa ka so so n daa sɔɣilimi mɔri ni tia gbuna ni di yi ti niŋ ka yi kpɛ n na ni tooi chɛ so ka so kana ti yihili bee ni kpɛ UK ti nyɛ UK gbana n bilan bɔri ni maa n din gbana maa lala ka n daa zaŋ nyɛvili n pa talima So bɛ ni labisi maa na baɣi ti o, bɛ ni kul ŋme o nuu ka baŋ ni mali Italy gba ka bɛ labisi maa na Italy. Ka n risk n life eh n chaŋ la hali ni between Italy and France border n ti zani train sinsaɣisi ma puuni n lan kpɛna yɔŋ last train n lan kpɛna France n lan lo goomo goomo goomo la hali because Yi deport ma na from France eh eh UK back to Italy. N gbana mi na be France. N gbana maa ŋɔ a ni chaŋ ti bɔri shee ka n lan lab na nti bo n gbana maa shee mɔri ni n yihi n gbana maa yaha. N be nimaani la yaha hali n lan try yira ka bɛ ti gbaai ma yaa France bɛ ni gbaai ma m baŋ France na m baŋ ni mali Italy gba na ka bɛ deport ma back to Italy yaa nimaani nya binshɛɣu din tahi ma Malta Malta ni daa beni eh one of amazing country ka di nyɛla Italy nima a lot of people bɛ be nimaani n tumda ka di nyɛla a ni tooi tumdi tuma nimaani Ka goli doo di pa salary di pa shɛli bɛ yɔra every week every two weeks every monthly ni maa ni ka n be nira nyɛ tuun shɛli n tumda I was one of proud people n nyɛ tuun shɛli din kuli nyɛ nice company n be di puuni and I will proud and say ma nira be tuun shɛli luɣi shɛli polo n tumdi maa gba shɛbi daa be Malta n nyɛ Malta refugees ka bi nyɛla access maa dalili shɛli din daa taai ma Malta n mi Malta N daa mi shɛba ka miri ma be kamp ka miri ma diri fiila ka n chaŋ ti shii gba ka kɔhi lura so daa bi garigi ma m-bari saha shɛli beni liɣiri ni be a sani ka a gɔra you don't fear anything. Lala n daa nyɛla ka m be Malta with family ka ti build another community of friends and family n kuli beni Malta I spend almost ni kpɛna Europe

shahr, sana, goli, yuuni, liɣiri, di nim maa zaaha difference shɛli, hayya, similar, so di kuli nyɛla common bilifu bilifu n kuli woligi a ni yuli so di daa chɛmi ka multis ka n niŋ smart ka n tooi wumdi di shɛli fast. Nimaani binshɛɣu din yihi ma molta daa nyɛmi Mɔlta daa kamina to the sand daar ka di kpalim ŋmani niya African life, Libya life, kamani Libya yi ni daa beni ka di nyɛla polinsi ni tooi kariti ya ka yi guura ka bɛ gbahiri ya kpe ni kpe ŋ-ŋɔ ka bɛ kpɛna train puuni they don't care about who you are a daa a nyɛla Mɔlta immigrant or a nyɛla Italy immigrant How ka niri yɛn be silimiin tiŋa ka ka ŋun mini maŋ freedom? Lala bini ŋɔ maa dira play a lot of my roles ka mi n yi kpɛrilana nima niriba ayi yino just o yɛn chaŋ tuma ni ka bi chees o ka o lu n ŋmirigi o napɔŋ Ka yino maa mi bi gbaag o just o ku yɛn claim no no no I know my right what do you am from Italy ka bi gbaag o zaŋ chaŋ ti niŋ prison awɔl m mini o yiɣi daa ku tabila taba ni ninvuɣu shɛba ni ku yɛn kali ka di ku nyɛ true laa treatment maa zuɣu in the system of Malta maa. Daa ŋmani a how a yi be Europe every country ka mali human rights shɛli la di ka nimaani. Kama example, sokam ŋun be Europe ka binshɛɣu yi niŋ you have your right to have lawyer ka lawyer ni tooi fight zaŋ zaŋ ti a. Bee a'a a yi be Italy bee Germany ka di nyɛla ka dama bɛ bi ti a gbana ka a take decision shɛli ni a bɔri ni a move to any country whatever. It's very common by Malta ka a be nimaani di bi niŋ laa common. Kaman Malta a yi be nin polo ka di nyɛla a yi bela silimiin tiŋa m mali laa halli ka kpuɣi silimiin a mali a ni ti yɛn qualify paai shɛli ka bɛ ni tooi ti a citizen passport. Ka a mali right ni a ni tooi invite a paɣa na bee a ni tooi zaŋ a binyɛra, you have all that right. A yi be nimpolo lala binyɛra maa di bi tumda. One day ka n realize ah so a ni kuli be nimaani maa n-tumdi tuma n-ti luna bee n-ti nyɛ daŋa. Balash, a ka any benefit? A mi ni bɛ nimaani maa ka tumdi tuun shɛŋa mahi zaha. There is no impact in counter a documents ka di wari ni kadama you are in Europe, you are working and you are paying your tax, a ti niŋ ninkurugu bee a ti chaŋ pension, a ni nya binyɛra ka za lala binyɛra maa di bi counter a. Di zuɣu Malta ninvuɣ yino yino a yi ti nya so ka o make li impact ka gbibi Maltese passport, di ŋɔ o nyɛla Maltese paɣa n-kpuɣ o. ka o mini o nam zuliya di ŋun ŋmaa laa niri maa o asset o binshɛɣu kam ni tooi change but di palli la ka di nyɛla a bela mɔɣili ta a zuŋɔ ten years ka a gbubi gbana ka n yi ti kana ti paai na zuŋɔ m mina ti zaa nyɛla yim di ka ka Italy polo ka so mali one year bee two years ka di mali o five years ŋɔ maa o ti renew li paago ŋɔ bɛ lan labi tooi ŋul o ŋɔ ka o ti nyɛ zero zero this time o qualify zaŋ ti passport o kani. Lala binyɛhiri ŋɔ a zaa n daa consider di zaaha ka di naan yi na ka ti wum so ni tɔɣisi ma about Iceland ŋɔ Iceland ka n naan take n decision n move N da n ticket n kana. A yɛn kana Iceland a ku tooi da ticket maa only in Konko because di bi pahi Europe puuni, di nyɛla Shingen. So a yɛn kana ni a lahi da a ticket maa in and out. A yi kpɛna in maa out maa ka a chɛli ka di bahi yoli. So ka n zaŋ lala dini maa n zaŋ kana ti kpɛna. Nira paana di nahin shɛli That was one of the crazier weather I have never seen in my life. M ma bia ni kari na yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa, m bi yɛli mi ni ka dima a kpa li taali bee a je soli. A nya binshɛɣu din daa ti yɛn zaŋ ma zaŋ kpɛhi taŋkpaɣu kɔhibu puuni ni daa kana ti be Switzerland maa. Bushɛm ka polinsi maa ni kooli laanzɔ maa ka o bi lan kpuɣira ka n ti yɛn nya ka pɔli ni ti pun kana ti ko n tooi yuma yim yimbu shɛm. Nimaani maa ka n baŋ ni decision shɛli ni teegi from German ka zaŋ kana maa, ka n yuri li m-bala maa baɣa ni yi ti na in future din kpɛhi ma yɛla ni, ka n teeki decision ka move forward. Paɣila ni daa kana ka n zo maa, Ka o ti yɛli ma ni kadama bia maa ni niŋ ŋɔ maa, nimaani maa quickly ka n chɛ ka n senses ti ma din zani n tu niŋ work fast ka bi niŋ yoli tiɛm decision shɛli beni you have to take it ka bi pari li a ni tan regret. Ma bia, zunzuŋɔ ŋɔ Alhamdulillahi n paɣiri Naawuni ka paɣiri o tumo. I'm here with my family. Wula ka n yɛn yɛli? Naawuni ka n paɣiri o, never lose hope. Ti bidɔɣiriba what am going to say is that a yi mali bi bia bipuɣimbila bee bia ka a bia maa yi ti kana ti bɔri binshɛɣu bɛ dɔɣira, miri ka a yihi o bahi. Hal as ba bee ma ka a bia yi kana ti bɔri binshɛɣu a sani ka a yi ka, yɛlim o yɛtɔɣ shɛli din yɛn chɛ ka o zaŋ o ba maa as parents maa mali proud bee ka o mali ma maa mali proud. Amaa ka a bia m-bala ka o kana ti bɔri binshɛɣu a sani, ka zilinkom shɛli a ni zaŋ zaŋ ti o ŋɔ maa, ka di nyɛla bia ŋɔ maa o bi yuri mi, ka ti chaŋ ti niŋdi o ni bi yuri shɛli, ka di nyaaŋa ŋɔ maa ka o ti zaŋ puli na bee ka o ti zaŋ binshɛɣu, ŋun ka a yɛn bileemi. Baŋmi ni a ni dɔɣiri bia ŋɔ maa, bia ŋɔ maa yolibu ni o fukumsi di zaa zuɣu. Di zuɣu, m mabiligu, n zɔnnima n yikpɛrilannima, di chɛ ka bɛ gbaagi a yikpɛrilana Ka yaɣa eh ka nyɛm pirindi zuɣu ka o di zaŋ opportunity amini o dii ŋmɛr o nahi di ŋmɛn saɣim o noli bee n-lee bu o bee bipuɣimbila ka yi nya o ni biɛhi shɛli puuni. Wallahi bihi bi pirigili bela hook-upnim puuni n-tumdi hook-up bee n-tumdi jɛɣimilikali tuma ka di pala o yurilim. ka di nyɛla di di nyɛla o nyɛla ninvuɣ maŋli ŋun yɛn yuli o bee ŋun o naan ku be lala biɛhigu maa puuni n-yuli m-bo o ni Mister President on social media thank you very much for watching.